Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ity koro video ity ny tenako Arnoel Ratomanana no anarako Androany isika dia hijery ny definition réseau informatique Araka izany dia inona ny réseau informatique Ny réseau informatique dia tsy inona akory fa fikambanana fitaovana tahaka ny PC na ordinateur sy routeur maromaro sokajiana ho client serveur na client client mba hifanakalozana zavatra tahaka ny soratra na sary na feo. Raha somary hazavaina lalindalina kokoa dia rehefa mandeha eny amin'ireny toeram-pisakafoanana ireny ianao, restaurant izany, dia manao kaomandy dia raisin'ilay olona mpanao kaomandy, ary rehefa avy eo dia ilay olona nandray an'ilay kaomandy no manome an'ilay zavatra nangatahanao ho anao. Izay zavatra izay izany dia fifanakalozana entre ny client sy ilay serveur. Tsy misy hafa fa tahaka izay ihany koa no miseho eo amin'ny réseau informatique. Misy ordinateur anankiray lehibe izay antsoina hoe serveur manome ireo izay ilainy rehetra na ireo clients manontany ao aminy. Réseau informatique izany dia fifanakalozana misy eo amin'ny ordinateur izay sokajiana client mpangataka sy mpanontani-javatra amin'ny serveur izay mpamaly sy mpanome ny zavatra ilain'ny client. Raha aseho an-tsary dia tahaka an'izao. Ny interconnection network moa na vozona amin'ny teny hoe internet dia anisan'ny réseau lehibe indrindra eran-tany mampifandray ny olombelona rehetrarehetra. foana izany ny elanelantany noho ny fisian'ny réseau informatique izay ifanakalozana soratra na imailaka, ifanakalozana sary sy ifanakalozana feo. Misy firy kosa ary ny sokajy eo amin'ny réseau? Voasokajy telo lehibe miavaka tsara ny réseau. Voalohany indrindra dia ny wan na ny wide area network, ao anatin'io izany ny sokajy misy ny internet, izay efa nomarihako tery aloha fa anisan'ny lehibe sy ngeza indrindra eto ambonin'ny tany. Ny faharoa kosa dia ny man na ny metropolitan area, Network. Io indray dia fampifandraisana toerana anankiroa mihoatra ny arivo kilometatra na latsaka, tahaka ny hoe ny olona any Tamatave miresaka amin'ny olona any amin'ny faritany Diego, na ny olona any Diego miresaka amin'ny olona eto amin'ny faritany Tananarivo. Interconnection moa izany ny ilazana azy amin'ny teny frantsay. Fahatelo farany dia ny lan na local area network. Io kosa dia eo amin'ny toerana anankiray, mety ho orinasa, mety ho hotely a, fa tsy maintsy toerana anankiray a, tsy mihetsika izany no antsoina hoe local area network. Averiko a, voasokajy telo lehibe miavaka tsara ny réseau, ny wan, ny man ary ny lan. Ny one zany dia tokony ho serveur serveur no hifampiresaka satria tsy maintsy mi passer any amin'ny fournisseur d'accès internet foana ny zavatra izay ilaina. Tahaka an'izany ho antsika eto Madagasikara dia misy fournisseur d'accès internet azontsika isafidianana ka raha te hifampiresaka amin'olona any ivelan'i Madagasikara zany isika dia tsy maintsy mandalo amin'ny réseau one. ilay réseau avy ety anaty lan na ilay réseau avy ao amin'ny man. Ny wan izany dia fifampiresahana serveur serveur, ny man kosa dia mety ho client serveur ary ny lan dia tokony ho client client. Ireto kosa dia fitaovana tsy maintsy tokony ho hita rehefa miresaka ny antsoina hoe réseau informatique. Tokony hisy routeur, tokony hisy wireless routeur na routeur wifi, tokony hisy routeur securisé ary tokony hisy ny firewall. Tahaka izany koa ny switch, ny access point, ny payphone sy ny mobile access phone. Marihako moa fa ny zavatra tsy maintsy tokony ho hita ao anatin'ny réseau anankiray izany na antsoina hoe ny réseau LAN dia tokony hisy routeur ao sy switch ary ordinateur. Fa any anatin'ny one kosa dia fifampiresahana routeur sy routeur izany no hitantsika any. Ny routeur sécurisé sy ny firewall moa dia natokana ho an'ny resaka sécurisation izay tsy mbola eto ny fotoana hiresahantsika an'izany. Aseho an-tsary ianao ity izany ny réseau LAN. Ny réseau LAN dia tsy maintsy routeur foana no miresaka avy any amin'ny réseau hohanina. Ny routeur no mizara ny tsiny ao rehefa avy eo mankao amin'ny switch ary anjaran'ny switch kosa no manaparitaka an'izany any amin'ireo ordinateur, PC na personal computer. Dia aseho anao an-tsary manaraka aty ny topologie réseau. Ny réseau zany dia misy fanaovana kisary. mba handaminana azy. Io izany ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe topologie. Topologie voalohany hitantsika amin'ny sary io dia ny topologie amin'ny bus, ny faharoa dia ny topologie ring ary ny fahatelo dia ny topologie en étoile. Ny topologie amin'ny bus dia efa tsy dia ampiasaina intsony amin'izao andro vaninandro iainantsika izao satria izy io izany dia misy saturation be. mandeha amin'ny lalana anankiray ilay izy a, dia samy mandray ny signal daholo ireo rehetrarehetra ireo. Io ambany io zany dia misy teny anglisy a, ialana tsiny moa fa mifangaro zany ny teny ampiasaintsika eto amin'ny teny frantsay, ny teny anglisy sy ny teny gasy. Ny tanjoko dia ny hizara ny traikefa izay ananako amin'ny tontolon'ny réseau informatique ka anjaranao zany no mandray sy mitadidy izay heverinao tokony ho azo raisina ao anatin'ity lesotsika ity. Ny star topology na ny topology en étoile kosa dia eo amin'ny point de concentrateur anankiray no mizara ny signaux euh, de transmission na signaux paquet réseau. Izany hoe ito izany no anisan'ny conseiller indrindra rehefa manao kisary ianao na manao topologie réseau satria tsy atahorana mihitsy ny fifanitsahana na ny saturation fa ny communication anankiray izany dia tsy azon'ireo rehetrarehetra ireo izay hitantsika amin'ny sary ireo tahaka ny tary amin'ny topologie amin'ny bus fa izay andefasana azy ihany no mahazo azy. Izany hoe raha ity hiresaka amin'ny Rakoto aho dia Rakoto ihany no mandray an'izay signal omeko izay fa tsy mandray azy daholo ny olona rehetrarehetra. Tahaka ny tary amin'ny topologie en plus. Ny sary manaraka ity kosa indray dia ny topologie en étoile étendue. Izany hoe misy topologie en étoile efatra eo eo izany ampifandraisina amin'ny point de concentrateur anankiray mba hitomboan'ilay fifampiresahana sy hahatsaratsara kokoa ny zavatra izay tiana ho azo ao anatin'ilay tontolon'ny réseau. Averiko ihany fa ny topologie ny étoile hoy izay ako teo no tena ampiasaina amin'izao andro iainantsika izao. Marihana moa fa afaka mifandray tsara amin'ny internet ny Topologie rehetra rehetra izay nolazaintsika tetsy aloha na en bus na en étoile na en ring. Eto izany ny internet dia ilay voasokajy ao anatin'ny réseau wan dia fanafohezan-teny moa ny DSL na halavaina amin'ny teny hoe digital subscribe len. Io izany dia teknolojia filaire. Ho antsika eto Madagasikara dia maro izy a! Misy ny teknolojia. en ADSL misy ny teknolojia en SDSL sy ny XDSL. Efa ampiasaintsika eto Madagasikara daholo izany rehetra rehetra izany. Ny tokony ho fantatra tsara fotsiny dia tsy maintsy misy modem mamadika an'ilay signal ho any amin'ny routeur. N'inona teknolojia ampiasainao izany dia tsy maintsy tokony hisy modem. Faharoa indray dia ny cable. Ity izany mety ho cable ESI na mety ho cable lion na mety ho cable coaxial fa tsy maintsy misy modem. Ho an'ny fibre optique moa izany dia media converter ny filazan'ny zareo azy izay vao mitsofoka ao anatin'ny routeur. Fahatelo farany kosa dia ny serial ity izany dia ireo teknolojia sans fil na WiMAX na faisceau hertzien na boucle locale. Reny BLR reny reny zany no ahitantsika an'izy ity. Inoako fa mazava aminao ny antsoina hoe réseau informatique, ireo topologie ampiasaina aminy sy ny sokajy misy eo amin'ny réseau informatique.